Ikompli l-proċess tar-restawr ta' dan il-WL tal-1941 miegħi għandi l-Adrian Vella, bħalissa għandna rolling chassis, waħħalna r-roti, biss illum ħa nagħmlu l-heart transplant, hux hekk? Eżatt, illum inpoġġu l-magna lura f'postha, il-magna tfadlilha ħafna xogħol x'isir fuqha. Però nippreferi npoġġiha f'postha kif inhi għadha ħafifa nofsha żarmata bħalissa, allura tkun aktar maniġġabbli u anke meta jien niġi biex naħdem fuq il-magna ikun aktar faċli għalija aktar konvenjenti li naħdem fiha fil-post. Fimtek. Magna biss jew? Illum għandna l-ispray lest ukoll, jiġifieri forsi nwaħħlu xi fender Ta' qudiem jew ta' wara sa naraw x'nagħmlu. Imma naħseb il-gearbox. Il-gearbox. Il-gearbox nagħmlu għad-darba li jmiss. Darba li jmiss, il-pjan huwa li nagħlqu l-magna u npoġġu l-gearbox posta. Ħalli mbagħad niġru. Ħammur nġib il-magna. Ngħinek tolli minn din naħa. Ftit lura. Għanek, tajjeb dik daħlet. Darba għedha fil-post il-boltijiet prinċipali tista' nisaw waħlu għom bil-lest? Mela, nistaw npoġġu għom fil-post. Npoġġu l-iskorfini fil-post, pero ma nistawx nissikkaw. Għalix? Illa għaliex il-magna trid tiġi aligned mal-kumplament tal-motur. Issa, mela jrid ikollna l-gearbox imwaħħla fil-post u l-magna u l-gearbox iridu jkunu sinjal dritt. Alright? Ħajkunu maqudin. Hemm aġġustament, hemm. Eżatt, hemm adjustment, hemm adjustment speċjalment mill-gearbox illi wieħed irid jagħmel, però Inti dejjem tissikka. katina biex biex.
Eżatt, inti jkollok l-isprocket tal-magna li mhm. tkun fuq din naħa. U l-isprocket tal-gearbox tal-kufond dawk ridu jkunu bidri xulxin. Inkella l-katina tkun edha moħla mawġa. Ġifieri sa kemm ħadd qabbad biex ma titlaqx sa kemm inkunu qed narma. Fil-fatt mbagħad il-boltijiet tal- tal-magna għandhom dak li ngħidula castle nut li tkun hemm taqba u inti tgħaddi wire minn ġo fiha wara li mm. tissikka mm. biex ma tinħalx. Mm.
Mela. Infakru telespettaturi li bħala magna inti ftaħt safej sissa. Mela, ftaħt it-top end biss ngħidulu aħna ġifieri Miċ-ċilindri 'l fuq. In-naħa t'isfel, fejn hemm il-crank, m'għandix għalfejn niftħu għaliex meta rajt l-end play, il-laxk li hemm fil-connecting rods jidhru li qegħdin sodi mhux ħażin. Allura nutli noqogħdu niftħuha meta fil-verità Mhux m'hemmx għalfejn. Aħna we go with the motto if it's not broken, don't fix it. Don't fix it. Issa, il-proċess li jmiss darba li qiegħda waħla? Mela, il-proċess li jmiss Il-pistons se jinbidlu illa għaliex dawn il-pistons huma maqtugħin oversize u aħna se nużaw ċilindri ġodda. Allura ladarba ħanużaw ċilindri ġodda. Oversize għax kien tkun ibborjata. Tkun ibborjata, il-magna kienet ibborjata t-tielet jew raba' darba. Allura peress li kien hemm xi fins imkissrin ukoll, għedna. Nużaw, irnexxieli nsib new old stock li huma ġifieri l-ċilindri tal-epoka u ħa nibdluhom ħa nagħmluha kif ħarġet standard. Allura bis-size oriġinali standard. Piston size oriġinali u l-qata oriġinali. Impressjonanti Harley kemm fil-fatt għadha kif issib. Iva.
Ovvjament inti taf tfittex forsi iktar. Le le, illa għaliex issib illa għaliex hawn dilettanti huma ħafna. U ovvjament fil-business għandek demand and supply. U hemm ħafna muturi antiga, ġew ilhom jibnu muturi iktar minn għax mija u. Issib kollox anki tan-1904 u 1904 jiġri jkollek tfittex il-parts ħa ssibhom. U ħa ssibhom off the shelf. Tajjeb.
U meta tajt piston jiġi komplut? Il-piston jiġi jiġi komplut, jiġifieri jiġi l-piston, dana issejjaħ wrist pin. Dan il-pin. Jiġi l-piston u wrist pin miegħu. U rings ovvjament jiġu għalihom. Mela, tara ra, by 40, tara? Mhm. Ġifiri, Ikunu maqtugħin forty thousands iktar u dawk STD standard. U dan materjal aluminium? Aluminium.
Aluminium pistons. Biex ikunu ħfief ħalli l-magna jkollha inqas vibrations.
Qabel ma nwaħħlu l-pistons qed narak tpoġġi Dak x'inhu? Dan huwa assembly lube. Kun huwa lubricant li jkun maqut ħafna aktar minn żejt normali u jintuża meta tkun qed taqqat magna. Jekk inti tuża żejt normali, magna minn tista' taqqada f'siegħa, f'satej. Allura sakemm inti tiġi biex tistartja dik il-magna, iż-żejt li tkun għamilt jaqa' jitlaq. Mentri daħ jibqa' fil-post. Sewa?

Iċ-ċilindri kif għedna huma ġodda. Skużani sekonda ħan ħanġib wieħed minnhom u nġibu hawnhekk. Mela għadna ċilindri ġoddat new old stock. Eżatt, mela ċ-ċilindri.
Dak kif ġew jew sarġu xogħol fuq? Le, dak għad ġie ħonjat. Meta tajt ħonjat? Ġifieri ħadtu l-inġinerija, ħadd il-pistin miegħi, il-pistin li issa huwa standard, u ġie ffinixjat il-bor biex jieħu il-pistin Xorta kellhom bżonn. Xorta jkun, fil-fatt, tant kellu materjal li l-piston laqqas kien jidħol ġo fih. Normalment meta wieħed jixtri ċ-ċilindri u bħala kit ikollu l-pistons miegħu, ikun aħħonjat lest. Imma meta tixtri ċilindru għalih, tkun trid taħħonjah. Issa, il-proċess li jmiss? Inwaħlu l-valves.
Però biex inwaħlu l-valves, għalkemm ix-xogħol huwa ġdid, irridu nissit jew il-valves Biex jgħalqu sew tnaw il-valve tal-exhaust ħa nispjegalek. Aha. Dawn l-istess. Ġibt il-parts nista' niftaħ wieħed u xejn.
Mela dak huwa l-exhaust valve. Alright? Mhm. Dan huwa l-exhaust port, mela xogħlu l-valve ħajkun qiegħed hemmhekk u ħajkun tilaw nieżel li jagħlaq jagħlaq l-arja. Tajjeb. U xi trid tagħmillu allura? Mela.
il-valv qed jagħmel seal ma' di xoffa ta' hekk. Ok? Irridu nkunu ċerti li dik is-seal hija uniformi id-dawra kollha. Allura li għandna għandna rubbing compound, kun materjal li jiekol ftit metall, u bil-valv stess Ħa niggrindjaw biex is-seed u l-valve jiġu pareġġ xulxin. Mela l-proċess tagħmlu billi isek u tkebbes in-nar sewwa. Issa, importanti li dal-valve postu jibqgħu hekk ma' daċ-ċilindru. Importanti ħafna wkoll it-tindif, għaliex peress li huwa abrasive,
Trid tneħħi kull traċċa. Trid tneħħi kull traċċa.
Issa nimsħuh u mbagħad naħsilhom.
Mela jidri l-seating list. Seating list. Kemm l-intake u l-exhaust. Kemm l-exhaust, issa. Ħanorbtu l-valves fostom. Mela għanna l-intake valve. Daħal fostom.
Hawn il-molla. Il-molla.
Hawnhekk.
Se tiġi hekk. Is-sit tal-molla. Ordu nippressawha.
Ġifieri xogħla dik li tiġbed il-molla ġewwa biex lilek ittik il-possibilità biex Nista' ngħinu.
Right. Mela hawnhekk qed tara li għandna leġġ. Issa għandna dawk iż-żewġ ta' ċwievet. Ċwievet tgħidilhom?
Ċwievet jgħidulhom.
Impressjonanti kif żewġ affarijiet żgħar hekk. Mela dak l-ewwel ċilindru lest biż-żewġ valves ippressati fil-post. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal puntata li jmiss fejn inkomplu narmaw dan il-mutur sabiħ.